Mũcera. Ũyũ wa mbarĩ ya mũtego. Wĩ thayũ. Ndĩ thayũ ithe. Ĩĩ. Reke njuge ona niĩ ndirĩ na kaũndũ kana na gwitũ no thũmbĩ na rũhuho na o ta ũrĩa ngĩkwĩraga kaingĩ ciana nĩ hũnu mũtu na cigũkĩhũna mũtu rĩ, tũkĩrĩ na ũndũ ũngĩ. Hatirĩ na ũndũ ũngĩ. Ĩni. One. rĩu rĩ na Ehe. niĩ ndikĩrĩ na kaũru nĩguo ndĩ thayũ na Nĩguo. kũrĩa ngumĩte gwĩ thayũ nĩguo tũkamũkĩra mũthikĩrĩria ona mwĩroreri wa tabarĩra ĩno itũ ya maganjo-inĩ maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ Ĩĩ. niĩ njĩtagwo waithĩra Ah, na niĩ ngetwo mũngai wa mũthoni Mhm. Ah, na nĩ ngĩkwĩraga ndĩkĩrĩ mũgacikũ Ĩĩ. mũgacikũ wa mbarĩ ya maina Mhm. na Ngakiuga ha marika marĩa merĩ ma ũkũũri wa thĩ, niĩ ngoragwo ndĩ wa maina, maina marĩa makũrũ. Hwainĩ wa ũmũthĩ twĩna ngatho nyingĩ mũno mũno nĩ tondũ wa eroreri aitũ na andũ arĩa matũthikagĩrĩria nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ, ona gũthiĩ na mbere gũtũhũrĩra thimũ. magĩthiĩ na mbere gwĩkĩra mũkonde maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩarĩrĩria. Nĩũĩ nĩ tũkoretwo na tabarĩra cigana ũna na nĩ tuonete wendi wa andũ na nyota wa eroreri na Ũndũ ũcio tũgagĩthiĩ na mbere gũkĩmacokeria ngatho na tũkamera atĩ tũhotithĩtio nĩ Ngai ũrĩa mũgai Eh. no tũgũthiĩ na mbere gũkorwo na tabarĩra ici Eh. o ta ũrĩa mũrathiĩ na mbere mũgĩtũragia Eh. na o ta ũrĩa ah, o ta ũguo twakiuga Ngai agũgĩtũhotithia. Eh, na we ũrerorera mũthikĩrĩria ona mwĩroreri ũthiĩ hau youtube channel-inĩ itũ ũ click kũ like

ah, ciana ciana kĩgimara Ĩĩ. mwa- mũirĩtu ana kĩgimara agakĩhika na mwanake akahikania Ĩĩ, nĩguo. na magathondeka mũciĩ wao Aha. na mũciari agagĩtigwo mũciĩ Mhm. mũciari wa mũtumia mũciari wa mũthuri Ĩĩ, na kana kana arĩa ma- ma- makoretwo magĩ- magĩkũrera ĩĩ, nĩguo. ũgakĩmeherera na ũgathiĩ na ũgaka mũciĩ waku Ĩĩ, no rĩu mũciari ũyũ nĩ acokaga rĩu nawe we- we- weyaka na weikaria Mhm. agagĩũka gũgũcerera nĩguo. Rĩu ngũkĩendaga twarĩrĩrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa aciari aitũ moka gũtũcerera-rĩ, naho hau-rĩ, hathiaga atĩa? Rĩu-rĩ, nĩ ndeto njega ĩyo, na ngwĩraga ndeto ici rĩmwe-rĩ, nyendaga gũciaria tũciakĩte mũthingi-inĩ wa ũndũire witũ na maũndũ marĩa tũreretwo tũĩ kana mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ. Na hĩndĩ ĩrĩa twaiga ũhoro wa mĩkĩre itũ ya maũndũ-rĩ, nĩ nyendaga tugerie mũno ah, kũrora maũndũ Mhm. ah, na gĩcicio kĩrĩa ndakwĩra kĩa ũrĩa tũreretwo Eh, na ũndũire witũ eh, na tũgacoka tũgeka atĩrĩrĩ oho tondũ rĩu ningĩ tũragĩtũra matukũ tũtitũraga matukũ marĩa ma tene aca. andũ matũraga rĩu na gũthiĩ na mbere Eh, tũkageria kũhonia rĩrĩ nĩ atĩa tũngĩka nigetha akorwo kwĩna thĩna ũroneka rĩ Eh. tũkĩgeria gwĩka atĩa kũũthaitĩra Eh. kana kũũnina Mm. njuge atĩrĩrĩ ah, ngwambĩrĩra na kuga atĩ gĩkũyũ-inĩ tene rĩ Mhm. ah, kwĩ maũndũ matekĩkaga Eh. na mahaga gwĩkĩka wa mbere nĩ ũndũ nĩ ũgũkora hihi ah, wahika itũra Eh. koguo ona nyũkwa angĩcera kana thoguo rĩ Mhm. eh, ndangĩkĩrara tondũ no Ĩĩ. rũgendo angĩhota gũcokanĩria Ĩĩ. Ah, na rĩrĩ Mhm. no na kũrĩa kwarĩ kũraya rĩ Mhm. ah, he maũndũ atu gĩkũyũ matekĩkaga Ĩĩ. ta ũhoro wa mũndũ kũingĩra ah, atĩ gũtuĩke ta rĩu niĩ baba nĩ oka Mm. ah, gũcera gwakwa Eh. eh, aingĩre gwakwa nyũmba Eh. Ah, ũcio nĩ ũndũ ũtangĩonekekire Eh. na ũngĩonekire rĩ Eh. na kana mũthuri kũngĩakinyĩrĩire nĩ ihinda ta rĩu rĩ Eh. mũthuri aingĩraga kuona mbũri Eh.

Eh, na ngũririkana hĩndĩ ĩmwe tũkĩaria na mũthuri warĩ mũrata wakwa ĩ Mhm. o akĩndonya ndũgĩra ĩ Eh, akĩnjĩra atĩrĩrĩ mhm. mũriũ Eh, ah, kĩrĩa gĩtũmaga niĩ ona ingĩenda gũka gwaku ndikaingĩre nyũmba rĩ eh, tondũ ndĩciragia atĩrĩrĩ kĩrĩa mũkaguo onire harĩ we rĩ eh,

wahota gukora mundu uyu ri eh ri wi muthuri eh ukore muiritu waku ri mhm, eh hihi ni erikoi eh na kana o hau riko-inĩ rĩ aha, eh, kũrĩa kĩbaca-inĩ rĩ kũrĩa Eh. tũigaga indo rĩ Eh. thikũ ici tũcigĩtaga drawer eh kũrĩa drawer-inĩ ya igũrũ harĩa rĩ mhm, eh, mhm. nĩho he kĩndũ kĩrĩa arenda gũkinya Na ndangĩkinyĩra. Na ndangĩkinyĩ. Na ndarĩ na ha gũkinya. Na ndarĩ na ha gũki. Ũka ũndeithĩrĩrie. Githĩ ti ũgĩũke ũkĩmũteithĩrĩrie? Ĩĩ. Na maitho-rĩ? Ĩĩ. Mũthweri ndakiugire matikĩrĩ mbathia? Matirĩ mbathia. Na marũme maitho meragwo ti mairang'a. Ĩĩ. Rĩu kwoguo-rĩ, agĩkĩnjĩra we nĩethemaga mũno. Ĩĩ. Na rĩu hĩndĩ ĩyo akĩhe ngerekano ĩyo-rĩ, aheaga ngerekano ya mũthuri mũrata wake-ĩ. Ĩĩ. Ah, wa wamwĩrĩte atĩrĩrĩ Aha. atĩ rĩndĩ ĩmwe nĩ erĩga gũthiĩ gũtwara mũka wa mũriũĩ Eh. makone kana ka mũriũĩ Eh. karĩ thukuru mũra mũrang'a mũrang'a Mhm. na akĩmwĩra we onire maga Eh. magambo Eh. na magambo mokire matiaingĩrire nyũmba aca no rĩu mũ- wa- mũtumia ũyũ rĩ Mhm. ah, wa mũriũ rĩ Eh. ekĩrĩte gakuo gakuhĩ Eh.

Mũirĩtu rĩ, eha, ehaha ehaha, Eh. nena ka, Eh. nena kana, na kana Eh. nĩ gaikarĩra ngari haha ũũ, Eh. gatagati Eh. hena gati haha. Eh, Ah, rĩu mũthuri ũcio akĩrigagwo rĩu nĩ atĩ egũgĩka tondũ nguo ya mũirĩtu ũrĩa rĩ, ĩheti- ĩhetire kwĩheta ĩhetire ĩ, Eh. ona nĩ guca gũtaimĩte rwĩmbo rũrũ rwa Jose Gatutura Eh. rũrĩa rugaga arũme mationagio cia mationagio ciero kũngĩarĩ gũgĩthũka Eh. rĩu kwĩ maũndũ maingĩ mũno mekĩkaga Eh. na tondũ ndũthiĩ kwa mũndũ ũgathane Eh. ndũkĩingĩra gũkũ ĩ ũkore mũndũ ehotorete rutho I mean, ehotorete rĩthũ Ritho. Eh. kana na nguo ici cia toro na nĩ nguo icio cia toro rĩ imwe nĩ iria cia cumĩ Eh. Nona? iria Rĩu- cia cumĩ Eh. kana nĩ iria cionaga ũ- ũke- ũ- Nĩcio icio. ũronera mwena ũyũ ũkonera mwena ũrĩa ũngĩ ĩgatũrĩkĩria mwena ũrĩa ũngĩ rĩu nĩwona kĩrĩa kĩgiragia rĩngĩ athuri mende kũingĩra nyũmba cia Ĩĩ. ariũ ao Ĩĩ, rĩu on- ĩ matukũ-inĩ maya ĩĩ, nayo hĩndĩ ĩyo waiguaga ma- mũndũ aingĩraga na mbũri-rĩ Ĩĩ. nĩgetha gũkorwo ta kwĩna ũira ĩĩ, ĩ tondũ ona ũngĩkĩingĩra kwa mũndũ na ngoima-rĩ Ĩĩ. ngoima ĩno ndũĩ ti yaku wĩ wika nĩ ĩkĩrĩra mũndũ ũrĩa woka amĩtindĩkĩte Ĩĩ. koguo-rĩ ndũnakĩingĩra wĩ wi wĩ wiki. wĩ wika no Ĩĩ. rĩu-rĩ matukũ-inĩ maya tũratũra-rĩ Ĩĩ. nĩ ũgũgĩkora mũthuri Ĩĩ. nĩaingĩrire kwa mũriũ

ka- eh, kũrĩa gwa- gwakwa-rĩ Eh. ĩ tondũ nĩ ũraigua aroiga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mo- maũthĩ makwa-rĩ Eh. we okorwo wanyendeire kũraiha-rĩ Eh. ndũgecirie ũyũ tũtikiugaga ngima yumaga mũtu-inĩ Yumaga mũtu-inĩ. wakorwo wanyendeire maitho maya makwa manene-rĩ Eh. ũmenye okorwo nĩ me- either mena maitũ kana mena Eh. no kaingĩ-rĩ Eh. hihi wahota gũkora mena ũ Mena rĩu reke mũtheri. tuge kĩrĩa gĩake kũgucĩrĩirie harĩ niĩ-rĩ maũndũ mau mothe original mena mũthe mena mũthee na mahota ona nĩ gũkĩngucĩrĩria hĩni Na, na, na rĩu rĩ, Mhm. mũmenye o na hĩndĩ ĩyo rĩ, nyũmba o na ciakĩrĩ njegega tondũ mwanake nyũmba yake rĩ, ĩkĩrĩ nenanene. Ĩĩ. Cia thikũ ici rĩ, nĩ ũramenya nĩ kũrĩ ma, ma, nĩ, nĩ, ingĩ nĩ, nĩ, nĩ ngomboro. Ĩĩ. Nĩ ici cia gũkombora. Ĩĩ. Ũrakora nĩ mwĩ, mwĩ, mwĩ sitting room, Ehe. kana, ka- kana haha mũgĩikaraga, Ĩĩ, nĩguo. na, na mwĩ haha mwĩ riko, Ehe. na mũrĩ o bedroom. O na ndũreke ngwĩre ũndũ ũngĩ. Ĩĩ. Ta rĩu rĩ, rĩu ngũcoka mwena wa atumia. Ĩĩ. Ah, ndũĩ nyũkwa nĩwe wakũrugire gũki- nĩwe wakũrutire gũkima ĩĩ Eh? nĩ nĩwe wakũrutire kũruga ĩĩ rĩu atumia nao rĩ Mhm. eh, mena kamũtugo kangĩ Mhm. tondũ kwanja acio rĩu mokaga magetheceerera ka ĩĩ na mũndũ akahana ndendaga kũinũka ndainũka na rĩu ona matirĩ rĩ- ihenya ona handå harä a maratåthåkä ria rä å menye Eh. atumia megåkinyia kuma mä aka mä rongo ätano na ätano matikomaga

ngiuma thaa inyanya-rĩ Ehe. na hĩndĩ ĩyo ngũkoretwo ĩĩ, ũgagĩ- ũgakĩruta Ĩĩ. nĩkĩ gĩgũtũmĩte hume-rĩ nĩ atĩa nĩ ũngĩaiguire atĩ ũngĩaiguire Ĩĩ. rĩu agweta ũguo-rĩ Aha. maũndũ marĩa mekũrũmĩrĩra kana thikũ iria ikũrũmĩrĩra haha-rĩ Ĩĩ. woi reke ngwĩre Ĩĩ. mũndũ aingĩragwo nĩ guoya na nĩ gwaku Ĩĩ. no yani rĩ ũkaigua maũndũ na rĩu ta rĩu o ũrĩa ngwĩraga Ĩĩ. mĩtugo-inĩ itũ na ndũire-inĩ citũ Tũrĩ, Ĩĩ. he maũndũ ũtagĩrĩire kũmeka. Ĩĩ. Ta rĩu maitũ Muthoni acerete rĩ, Ĩĩ. ĩ- ĩ- na ndinaiga maitũ mũnjiari, Ĩĩ. ndaiga my mother in law. Ĩĩ, ĩĩ, Acerete rĩ, mhm, ĩ, ona ndeto ĩno rĩ, ĩĩ, gĩkũyũ nĩ kĩ- nĩ gĩkũmĩgiria tondũ rĩrĩ, ĩĩ, nĩ ndakwĩra matikomaga. ĩĩ, Mũtumia ũkinyia mĩaka mĩrongo ĩtano na ĩtano, Ĩĩ. toro ũcio wa kĩng'oroto Mhm. ũcio ca. Nĩ ũthira- nĩ ũhanaga ta ũrathira rĩu athiaga ũguo orĩtwo nĩ toro Ĩĩ. na nĩkĩo kuona ndũire-inĩ nyingĩ rĩ Ĩĩ. gĩkũyũ-inĩ na ũkabi-inĩ rĩ Ĩĩ. atumia arĩa iheti rĩ Ĩĩ. makagĩrwo thome Ĩĩ. nĩgetha akorwo kwĩ mũndũ ũkũingĩra rĩ nĩ makaigua maraigua moragia nũ ũcio wĩ Ĩĩ. wĩ nja Ĩĩ. kana moige mbu Ĩĩ. tondũ mbu rĩ Ĩĩ. nĩ etigĩrĩtwo Ũkabi nĩ wetigĩrĩte kuugĩrwo mbu, Eh. o na gĩkũyũ nĩ gĩtigĩrĩte kuugĩrwo mbu. Nĩguo, nĩguo. Ithe ndaiguaga rwĩmbo moigaga atĩrĩrĩ, Eh. maitũ njugĩra Eh. eh, Eh. ngemi, Mm. ndaigĩirwo mbu nĩ mũka woka Wokabi. wokabi Eh. nĩ ta gũk- nĩ ta kũgekwo Eh. koguo matikĩendaga ũhoro wa mbu Eh. ti kĩndũ kĩega tũcoke haha Eh. nĩ tũgĩire na mĩciĩ ĩno nĩ Nairobi kana nĩ gũkũ rũraya gũtirĩ andũ maraigua mahinyĩrĩrĩkĩte makengũĩre ta arũme arĩa me gũkũ rũraya tondũ inyuĩ mhm. mamu wanyu aitha mami witũ kana mamu wanyu nĩ oka na nĩ atuĩke gũikara gwakwa na rĩngĩ tũtirĩ na wa na tũtirĩ na wako rĩu mũrĩ na nyũmba mũtirĩ na wariĩ mwĩna- mwĩ- mwĩwakoinĩ ũcio wa Kanyũmba. wa kanyũmba kau ka rumu igĩrĩ tondũ Ĩĩ. nĩko mũrahota gũgĩkombora tondũ nĩko mũrahota gũgũkombora Ĩĩ. na rĩu na matirĩ thĩna Ĩĩ, ah, rĩu nĩ ũkuona mũtumia ũcio nĩ oka handũ harĩkũ ĩĩ, akomage hau gĩtĩ-inĩ Ĩĩ. maitũguo Ĩĩ. rĩu ona kũngiuma kũngĩgĩa ũndũ na kũu eh, kũhĩtane ĩĩ. wende kuma na mũndũ na rĩmwe nĩ akiumaga ena thuarĩ ga thĩinĩ rĩ Ĩĩ. rĩu nĩwona arĩ o harĩa ona nĩ ekuma ũguo atarĩ na na kiumia ũmwe ũngĩgĩkorwo ũtarĩ- ngoma no no Eh. igũkĩenjanaga rĩ Rĩrĩa ana kwenda ngoma kwenjana akaingĩ enjanaga mathaa mothe ngĩthũra Ah. no thũire kana tondũ ũnjĩraga Eh, no thũire. kumbe agacikũma cambani ũtũ kumbe agaciko matambagio tũhũ Ehe. ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ aciari rĩ Eh. eh, nĩ nĩ memenyerere mũno Eh. tondũ ũndũ ũcio kĩrĩa wĩkaga rĩ Eh. reke ngwĩre Eh. ah, rĩu tũkĩaria ũhoro wa ma rĩ Mhm. we wĩ mwa- wĩ mwanake watunya thoguo mũka rĩ Eh. oka gũikaraga gwaku rĩ Eh. ta menya Mm. oguo ũguo noguo ũgekwo Eh. gũtirĩ hingo kweherera ũguo Aca. na gwacoka rĩu gwa- gwathiĩ atĩrĩrĩ Mhm. ah, aciari atumia rĩ eh, moka bũrũri ta ũyũ wa rũraya rĩ Aha. na matuĩka nĩ megũikara rĩ eh, ah, manjagia kũmenithania ciana na maithe eh, nĩguo Ĩ- ĩ tondũ gũkũ nĩ kwamwagĩrĩra Eh. na hihi ndarĩ ũndũ areka eh. rĩu ũgakora rĩrĩ nĩ anjirie kũrehe rũmena Eh. na ciana rĩ ikanjia Eh. kũmena kĩ Eh, Ithe. kũmena na rĩu ithe. ũndũ na ũndũ ũrĩa ũ- wa kũmakania nĩ atĩrĩrĩ Mhm. nona werĩ Mhm. matukũ-inĩ maya na tondũ tũraiga akorwo mũtumia na mĩaka mĩrongo ĩtano na Eh. ĩtano gũthiĩ na igũrũ rĩ Mhm. nĩ akĩrerete githĩ tikuo Eh, eh, ũrĩ kuga ona mũthuri wake nĩ aritaĩte hihi e mũciĩ koguo agĩrĩire gũkorwo nake agĩrĩire Ake atĩa? gũkorwo nake mũciĩ ĩĩ, a- a- amũtungate Mhm. amũtungate Eh. ĩndĩ mũriũ kana mwarĩ na nä å na nä å na nä å maita maingä aciari ah, ithu atumia tå- tũrathiĩ gũ- gũkĩrerera twana tũcũcũ na na na no rĩu no rĩu rĩ naho hau nĩ- nĩ ha- nĩ ha- nĩ harathiaga atĩrĩrĩ Mm. ithe Mhm. ũgakora atĩ mũciari ũyũ wa mũtumia rĩ no mũhaka okay nĩ egũka kũnjerera mm. na nĩ egũka kũnjerera gũkũ Amerika ta rĩu ta rĩu maitũguo mũthoni angĩgĩtuĩka nĩ egũka gũgũcerera gũkũ Amerika rĩ mhm. ũmũthĩ ũyũ rĩ ũtangĩgĩkorwo na mũrata waku ũgũkĩmũhithia na hau rĩ githĩ mm. ndũkuona egũgĩũka gũikara gũkũ wĩikaraga na waigua ndakwĩra atĩrĩrĩ ona gũka gũtikĩrĩ na ũhoro eh, no gũgũka gũtũra-rĩ eh, nĩkuo kũrarehe ki nĩkuo kũrarehe nĩ thĩna. kũrarehe thĩna Eh. tondũ rĩrĩ Mm. eh, nĩ agĩũka nĩ agĩthecerera hau Eh. ĩ nũĩ Mhm. ona mũndũ nĩ arĩ itherũ na mũka Eh, eh, ĩ ĩ heri ũrĩa mũikaraga eh, Na- ta reke tuge atĩrĩrĩ mhm, eh, mũtanagĩthiĩ-rĩ eh, ah, nĩgetha mũgagĩkinya kũrĩa cikĩenjane-rĩ eh, kũ- kũ- kũrĩ mendaga kũ- kwegekwo O na na mũgũkĩanjia rĩegeka no haha. Na mũgũkĩanjia rĩegeka na ha. Ĩĩ. Reke ngwĩre gũtirĩ ũndũ mũritũ ta gũikara na mũciari nyũmba ĩmwe ĩ mawatho. Ĩĩ. O na harĩ ũndũ mwaranagĩria. Ndũĩ Ĩĩ. na nĩ egũkũrora arigwo nĩkĩ ũrera mũriũ. O na andũ makĩ o na andũ makĩhĩtanagia. Atĩrĩrĩ, Ĩĩ. Ĩĩ. andũ nĩ mahĩtanagia, Ĩĩ. na rĩu nĩ mũrarigwo atĩrĩrĩ, Ĩĩ.

kana mũciari ũyũ Mhm. nĩ egũikara matukũ marĩa makĩrĩte ma Akĩrie. gũce- ma gũcera Ĩĩ. rĩu niĩ ona Nĩekire ndeciragia mwaka ĩrĩ Ĩhĩ, rĩu ngo- niĩ niĩ ndĩciragia atĩrĩrĩ Mhm. hĩndĩ ĩrĩa waiguĩte mũ- mũthweri oiga atĩ mgeni siku ya kwanza ĩĩ eh, mhm, arĩe pilau ĩĩ eh, mm, siku ya pili arĩe Ĩĩ. wali ĩĩ siku ya tatu Mhm. patie jembe karime ĩĩ nĩ ma ngwĩciria ũgeni na ũtugi rĩ Mm. ah, guoka nĩ mĩikarĩre-inĩ rĩ Eh. nĩ wagĩrĩire ũkinye hau Eh. nĩgetha aitha rĩrĩ okorwo nĩ tũrebanga maitũ oke ikare gũkũ rĩ twĩcirie Eh. atĩrĩrĩ Eh. kana nĩ nyũmba tũgwetha nene nena nene ĩ nĩgetha rĩrĩ hwainĩ rĩ ngĩingĩra na ngiuma rĩ Eh. tũgatiga ona no gũkũhĩngĩcana mwagage nake. kuonana ona no Ũkĩingĩra twagage no kuona kiuma, eh. Eh, ningĩ rĩ Eh. macindano marĩa mangĩ mokaga haha rĩ Eh. nĩ tarĩu maitũ oke Eh. na maitũ nĩ ndakwĩra rĩu rĩ nĩ cia nyina wa mũndũ ciĩ cama ciĩ cama citũraga ciĩ cama Eh, citũraga ciĩ cama Eh. rĩu rĩ maitũ nĩ agĩkĩone atĩrĩrĩ anga ndũiguithanagia nyeni Eh, aingĩre riko rĩrĩa Eh. na wenda haro cia atumia kĩ eh, eh, anjia kũingĩrĩra riko Riko rĩao rĩao. na mũrugĩre wao eh, nĩwona eh, haya rĩu rĩ niĩ rĩ nĩ ndĩũka mhm, eh, ũhe turungi eh,

nginya thaa ithano cia ũtukũ Ĩĩ. kana nginya thaa inya cia ũtukũ Ehe. na we nĩ ũkinyire thaa ikũmi na ĩmwe rĩngĩ we wĩ mwandĩke wĩra wa wabici akarigwo Ĩĩ. atĩrĩrĩ Aha. ĩ mũriũ wakwa rĩ Aha. kagũthiaga atĩa tondũ mũtumia ũyũ ũkaga o hi- o ciegera rĩ Ĩĩ. Eh, Eh, arĩ- nĩ- arĩ- arĩmũrugĩra rĩ rĩu mũtumia na maitũ maitũ wanyu rĩu akahana ona nĩoyete rũri yakwa nĩwe ũrakũrugĩra rĩu rĩ kĩthikĩrĩrie nĩ ũĩ nĩ twĩrĩga kwaria nawe na tũkiuga arũme nĩ andaiti eh, igĩrĩ nĩ anda igĩrĩ eh, taririkana agĩkwĩra atĩrĩrĩ eh, ah, nĩ ndakwĩra he mũthuri wanjĩrire kĩrĩa gĩta- kĩgiragia aingĩre kwa mũriũ eh, eh, ũmenye oro ũguo ũguo rĩ mhm, angĩkorwo nĩ maitũguo ũcerete gũkũ rĩ eh, eh, na e mĩaka-inĩ ĩyo rĩ Eh. ĩyo ũraigua tũkĩgweta haha rĩ eh, na nĩ atuĩka rĩu we nĩwe ũrĩũkaga harĩa kũndugĩra rĩ eh, ni, na arũme nĩ wamenya nĩ andaigĩrĩ rĩ eh, na nake mũthũngũ ũkĩigua nake oiga atĩrĩrĩ atĩ njĩra ĩrĩa hũthũ ya gũkinya meciria-inĩ ma mũndũ rũme Nĩ kũ- nĩũgerere haha nĩũgerere nda. nĩũgerere nda nĩũgerere nda Ĩĩ. o ĩrĩa ũrĩkĩgera o ĩrĩa ũrĩkĩgera ndainĩ icio icierĩ ndora nĩ wagerera nda Ĩĩ, rĩu nĩwona ithuĩ-rĩ o Ĩĩ. hamwe na maũndũ marĩa maingĩ matũkorete-rĩ Ĩĩ, ĩ tũrĩ ta rũrĩrĩ ĩĩ, nĩ nĩ atĩ maũndũ mamwe-rĩ nĩ ithuĩ Ĩĩ. nĩ ithuĩ tũra- nĩ ithuĩ tũramakomereria Ĩĩ. nginya magatũrika na no na no mahote kũ no maha no tũhote no kũgirĩrĩria tũhote kũgirĩrĩria Ĩĩ. angĩkorwo Ĩĩ. nĩ mekwararĩ nĩ tũkũhota kũmaria

nyũmba nĩ nene ĩĩ ona ingĩrĩra mũrango ũrĩa rĩ Ĩĩ. na we waingĩrĩra ũyũ ũngĩ rĩ Ĩĩ. na mũ- na mũ- na nĩ mwĩbangĩte he ũndũ mwĩbangĩte atĩ maũndũ macio mothe no mũhote kũgirĩrĩria ĩĩ ĩĩ rĩu koguo rĩ mm, ah, reke tuge aciari aitũ nĩ tũmendete ĩĩ na tũmahoyagĩra ngai amahe matukũ maingĩ Ĩĩ. nĩgetha makenagĩrĩre gũciara kwao ĩĩ nĩguo

mũciari agĩa na kahinda ga gũka gũcera rĩ Eh. na ndũkeye kwenderera nyũkwa Eh. kana maitũ Eh. atĩ tondũ nĩ oka gũcera we wende atĩ we nĩ ũkwenda wĩikare mĩeri ĩtatũ Eh. nĩkĩ tondũ nĩ macokete o nao magatuĩka kĩhumo gĩa gwĩka atĩa Eh. gĩa gũkĩhĩtania Eh. na ũkona mũndũ ona nĩ wehuria nĩ wathiĩ Eh. Ah, tondũ rĩu rĩ kũndũ gũkũ rĩ Mm. eh, gũtiragĩikarĩka Eh. na haro ici Eh. na maũndũ maingĩ matakĩrĩ na njĩra nĩguo Ah, o ũguo ngũkwĩrĩte nĩ atĩrĩrĩ, Ĩ. niĩ nĩ ngenagĩra mũno kĩrĩra kĩa mũthuri ũcio, Ĩ. na nĩ ndĩthiaga ngĩkũgwetagĩra tondũ mũthuri ũcio ah, nĩ wa bata mũno ũtũũro-inĩ wakwa, Ĩ. mũno harĩa ndeciririe kũgĩa na mũciĩ. Ĩ. Anandeithia Ĩ. maũndũ maingĩ mũno, Ĩ. na o na ũmũthĩ ũyũ no ndĩmarĩagĩra. Ĩ. toguo ndakwĩra ũhoro wa mũndũ kũingĩra aĩ akĩnjĩra ĩ na nĩma wĩtĩkio atĩ mũndũ mũthuri Eh. your father in law Eh. ĩ mbabas Eh. ndũrĩ we angĩũka harĩ we tarĩu we ũroneka wĩ kairĩtu nĩ mbabas nĩ mbambazi harĩ niĩ rĩu mbabas rĩ Eh. na kwanja rĩu ũcoke ũmenye ũyũ rĩ Eh, ũyũ ũmwe ndũramũconokera eh, ndũramũiguĩra thoni aca tacoka ũkorwo wĩna gathĩna ĩ eh. na ahote gå gå na teithia ahote kå ndeithia na nä ti ndakiugire atumia nä a ngoro hå thå Ĩĩ, na nĩwamenya ona athuri amwe ah, no make no nĩ- onokorwo ena mĩaka yake rĩ Mm. kĩrũgamo aroneka arĩ o mũnini we tiga kuga å horo wa kä rå gamo ta atä arå me rĩ meragwo matihoraga matahorete matahorete matihorete arå me matihoraga matahorete matahorete nĩ ũguo ndeto ĩ hau ndeto ĩ ha ĩ hau ĩ hau mũciari Ĩ. woka-rĩ Ĩ. cera matukũ manini Ĩ, Ah, na ona kwahotekeka nawe ũroka gũcererwo-rĩ Ĩ. etha wariĩ etha Akorwo nĩ ũkwenda tha- wa gĩikaro Ĩ. kĩrĩa wĩ nakĩo Ĩ, na Ĩ. anake na Ĩ. anake Mm. kana ona atumia tigai gũtunya aciari anyu arĩa me bũrũri-inĩ wa kenya

Noguo nawe ũgekwo. Ĩĩ. Ĩĩ. Ĩtagwo karma. Njiguaga makiuga karma is real. Rĩu ma- waiga Karma. wamĩta kalma Ĩĩ. Eh, rĩu niĩ naniĩ nguga atĩrĩrĩ Ĩĩ. njĩka na njĩka itirĩ marũ Itirĩ marũrũ. koguo gũtikanakia mũthenya ũmwe Ha- handũ-inĩ wa handũ wa maũndũ maya magatũkora na njĩra cia mũthemba Ĩĩ. reke tũmarigĩrĩrie No mũcera tũmarigĩrĩrie. Ĩĩ. gũtitukire Nĩ gũtukire. Ĩĩ. Na rĩu rĩ, Ĩhĩ. nĩ twĩrĩgane? Nĩ twĩrĩgane tondũ nĩ ũkĩiguaga nũ- nĩ ũtukũ Ĩĩ, na nĩ ũĩ ndũgĩtumagwo kĩnya. nĩguo. Ĩĩ. Nĩ thayũ. Nĩ thayũ.